Essalawmaleýkim dostlar! Garrygala söweşinden, Sarahus söweşinden, Mary söweşinden hem soň bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Rus imperiýasy Ahalyň ýerlerini basyp almak üçin birinji Ahal teke ekspedisiýasyny başlatýar. Bu ýörişe general Nikolaý Lomakin bellenilýär. Lomakin bu uruşda türkmenlerden ýeňilýär. Soň ruslar ikinji söweşini bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda general Skobelewiň baştutanlygynda başlatýar we Skobelewiň goşuny türkmenleri Gökdepede ýeňişe sezewar etýär.

Hanlyk häkimiýeti bilen ýaşapdyrlar. Şo sebäpli türkmenler Hywa hanlygy, Eýran we daşary ýurtlardan yzygiderli çozuşlar bolupdyr. Türkmenler esasy Hywa hanlygy bilen köp urşupdyrlar. Yzygiderlikli bu uruşlar dowam edip durka güýçlenip gelýän Rus imperiýasy Merkezi Aziýa girip başlaýar. Gazagystan topraklaryny we Türküstany basyp alyp başlaýar. Ahaly basyp almak üçin bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda general Lomakin bellenilýär. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda on bir müňlük goşun bilen general Lomakin Ahala gelýär. Bu boljak hereket Birinji Ahal teke ekspedisiýasy diýlip atlandyrylýar. General Nikolaý Lomakin bu uruşda türkmenlerden ýeňilip yza çekilýär. Ruslaryň bu şowsuz ýeňilişinden soň Rus imperiýasy Birinji Goýberen ýalňyşyklaryny ikinji urşunda gowy tejribe höküminde bolýar. Nurberdi hanyň Berdimyrat atly ogly birinji uruşda wepat bolýar. Nurberdi hanyň özi hem ikinji Gökdepe urşy başlamanka aradan çykýar. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň başynda Ahaly basyp almak üçin general Mikaýyl Skobelow ikinji söweş üçin bellenilýär. Şol wagt Nurberdi han ýaraman ýatan eken. Şonda-da gyssagly maslahat geçirýär. Maslahatda Ahalyň halky Gökdepe galasyna ýygnanmaly edilýär. Şundan soňra Nurberdi han ýogalandan soň, onuň ogly Magtymguly bütin Ahalyň hany diýip bellenilýär. Ol ýaş bolany üçin ýanynda Dykma serdar wezirliginde bolupdyr. Ruslaryň ikinji söweşi üçin galanyň daşy berkidilipdir. Ahalda şol wagtlar segsen-togsan müň teke ýaşaýardy. Türkmenler şol wagt goňşy döwletler tarapyndan şo ýeriň uruşjaň halky hasap edilýär eken. Gökdepe galasynyň içinde ýigrimi-ýigrimi bäş müň goraýjysy bilen birlikde kyrk bäş müň adamy bar eken. General Skobelew bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň maý aýynda ýedi müň iki ýüz goşuny bilen Krasnowodska gelýär. Gelen wagty Ahalyň ýerleri barada maglumat toplap başlaýar. Esgerleri azyk-suw bilen üpjün etýär. Rus goşunlary Bama çenli süýşüp gelipdirler. Ýolda barýarkalar kiçiräk obalary weýran edipdirler. Skabelo Bamda agyr güýçlerini goýup, sekiz ýüz atly, on top, sekiz raketa bilen Gökdepäni öwrenmek üçin barlag uçaryşlary etýär. Ruslar ilki bilen uly urşa girmezden öň Gökdepe galasyny doly öwrenipdirler. Galanyň doly meýdany ýüz gektar, diwarynyň düýbüniň galyňlygy on bir metr, depesiniň galyňlygy alty metr, beýikligi on metr bolupdyr. Gökdepäni doly öwrenen Skobelew Bama gaýtýar. Bama gaýdan rus goşunynyň ýoluny kesmek üçin Dykma serdar bilen Gulbatyr han rus goşunynyň üstüne çozupdyrlar. Şol gün Berkeli hanyň baştutanlygynda Mardan sekiz ýüzden gowrak atly goşun Gökdepä kömege gelýär. Olar hem Bama gaýdan ruslaryň üstüne çozupdyrlar. Bu uruşda iki ýüze golaý türkmen ölýär. Bäherdenli Hudaýar han, Mary goşunynyň başyny tutup gelen Berkeli han hem ölýär. Türkmenleriň sany köp bolmagyna garamazdan, ýaragylary ýok eken. Olaryň esasy ýaragy, gylyç, pyçak, naýza eken. Olarda diňe dört-bäş müň tüpeň bar eken. Soňra Ahal türkmenleri Hywa we Mary türkmenlerinden kömek soraýar. Muny eşden Marynyň baştutany Topaz han ýene iki müň atly goşuny Ahala ugratýar. Rus goşunlary Ýegen batyr galasyna gelipdirler. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň dekabr aýynyň ortasyna çenli şol ýere otuz sekiz rota, ýüz sany atly topar, ýetmiş kutop, on bir raketa, bäş müňe golaý naýzaly, iki müň gylyçly, müň topçy jemlenipdir. Skabelow galany gabaw almakçy bolupdyr. Ol türkmenler gaçaýyn ýagdaýynda olary gyrmak üçin Jümme galasyna general Petrowsçy iberipdir. Petrowsewçiniň atlary bilen Gulbatyr han ol ýerde urşupdyr we bu urşda Gulbatyr hanyň goşuny Petrowsçy öldürýär we bu urşda iki tarap hem köp adam ýitiripdir. Türkmenler duşmana çozsalaram tegel çozuşlarda-da gaty köp adam ýitiripdirler. Sebäbi duşman agyr ýaraglydy. Türkmenler bolsa gylyç, naýza we pyçak ýaly ýaraglar bilen çozupdyrlar we bulam entek duşmana ýetmän ölümlerine sebäp bolupdyr. Türkmenler garpyşmany ökdedi, şol sebäp ruslar olary ýanyna ýetirmän öldüripdirler. Türkmenler elleri sowuk ýaragly esasy gije çozuş etýärler. Jemi üç gezek gije çozýarlar. Türkmenler birinji gezek gije çozanlarynda dört müň, ikinji gezek çozanlarynda alty müň, üçünji gezek çozanlarynda on iki müň adam bolup çozuppdyrlar. Birinji çozuşdan soň ruslar olaryň gije çozýandyklaryny bilip we garşy taýynlyk görýärler. Şol sebäpli ikinji gezek çozanlarynda çozuş şowsuz bolýar we ýüzlerçe adamyň jesedi söweş meýdanynda galýar. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýylyň ýigrimi üçünji dekabryna çenli gala top okuna tutulyp başlapdyr. On ikinji ýanwaryna çenli Skobelew dört müň ýedi ýüz segsen sekiz pyýada goşuny, bir müň kyrk üç atlyny, bir müň altmyş sekiz artilleriýany, elli sekiz top we on alty minomýot bilen jemi alty müň sekiz ýüz togsan dokuz adamyn jemläpdir. Gala ýigrimi üç gün topakgyna tutulýar. Ýigrimi dördünji gün galanyň içine syzýarlar. Ýigrimi bäş müň adamyň goramagyna garamazdan gala ele geçirilýär. Gaty güýçli goranyş bilen garşylaşan ruslar ýer gazyp, galanyň aşagyna bir müň bir ýüz altmyş kile mina goýýarlar. Bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylyň on ikinji ýanwarynda gaty uly partlama bolýar. Bu partlamada ýykylan galanyň içini ruslar çozýar. Iki ýüz, üç ýüz türkmen esgeri partlama wagtynda öldürilýär. Galanyň içine giren ruslar aljyrap gaçmak bilen bolan galanyň ýaşaýjylaryny gyryp öldürip başlaýarlar. Goragsyz galan galadan kyrk müň adam çöle tarap gaçýarlar. Ýaşaýjylardan we esgerlerden sekiz müň adam gaçdy. Alty müň bäş ýüz kişi bolsa galanyň içinde öldürildi. Ruslardan diňe alty ýüz altmyş dokuz esger ölüp, üç ýüz togsan sekiz esgerem ýaralandy. Skabelo türkmenleri ýigrenýärdi. Ol bir hatynda şeýle diýipdi, Tekeler ýer kartasynda bir gara nokat we ol gara nokat pozulmaly diýipdi. Şol sebäpli onuň ençeme günäsiz adam öldürendigi aýdylýar. Türkmenlerden jemi otuz müň adam öldürildi. Ruslardan bolsa hassalar bilen birlikde jemi bir müň bir ýüz dört adam öldi. Gökdepe söweşinde gynansagam beýik gahrymanlarymyz we esgerlerimizi ýitirdik. Biz olary ýeňiş gazanan ýaly buýsanýarys. Bize duşmana boýun egmezligi, göreşmegi öwretdiler. Olary ýatdan çykarmadyk. Ýatdan hem çykarmarys.